Yes. Soja. Yeah. Oyawre.
Ayiya yiya. To intie.
Antiere. In ema in ka. An ema an ka. To yie ni chamo nindo kamiti yie. Ah. To dang' ane jatelo.
Ah, jatelo to nitie.
Adwa nene adonji.
Koro we mondi matin.
Eh. Aluongi ane jatelo. Aya sawa sawa arito.
Ber ber jatelo. Ber ber jatelo.
Wendo mondo nitie get kacha dong biyo nenie matin odwa neni. Oh, soja wendo moni get kanyo? Eh, wendo mondo nitie get odwa neni matin. Kona kona wendo bi, kon wendo bi. Yawono wendo get.
Baba na jatelo wacho ni nyalo donjo dala. Eh, eh, erokamano ti budho manade? Ah, jatelo.
Jotelo. To intie maber? Mm. Ingima. Ahinya ahinya. Eh, Chilimo wa. Alimo ukaja te.
Eh. Eh. Oh, itimo maber. Eh, alimi kaka luore. Mm. Eh, area MCA mari. Mm. Eh, nyocha okona ni nitiere kaka nukosana gi bonsa ma nyocha tiyo ni. Oh, jatenda ma MCA. Eh, jatendi ma MCA.
Ene mokoni ni nyocha twende gi bonsa mara. Eh, eh, ene mokona wach machalo kamano. Oh. Koro ambe sama nyogo na mbaka nong'e ambe umba, umba ibedo bonsa ji. Mm. eh, kata nyien miluongo ni ong'ombe ma yande onindo cha. an ema nyocha arito ong'ombe Ong'ombe ma yande otho mwale ei aora kani. Eh, ma yande otho mwale e aora kanyo no. Manyichi tiyo kata.
ah ero an ema nyocha arite kata nya- nyathi moro dwa tugo kode kwadhi e siasa moro kar kindu bei ka Kindu ka. Eh, an manyo chi winjo na go wang'e konchiel, go wang' nyathi moro adhong' konchiel ma yie kore ororelo.

Iwuod kanye? awuod kadem odongo tiageng'a skul ka
Kademo dongo tiagi ng'a skul. kamano mm.
mano Taneno ka le, lembi nyisa ni in joka geng'a geng'a gi. kamano Nge- awuod kata- kadem Kata chok ndini.
koro Yes. abiro manyo tich Ibiro manyo tich ira. Eh, adwa nabed bonsa ni akaw kar nyien manyocha walo manyocha odhi ino. Mm. Eh, jatelo adhi riti maber to kiwena an nyaka gi barupa mar aboro ka moyiena bedo bonsa mari. Mm. Mar nasari wiye wilgo ok ating'o, nasari bende nomiya. To To mar nasari cha be bedo gi barua. Iwuoyo gi jatelo ma nang'ono. Eh. Nyaka ibed nyathi man gi luor. Kisebiro ir jatelo tichiko iti tiwinjo weche moa kuoma kibiro dwaro tich. Eh, Isewacho ni idwaro tij bonsa, isemiya barupi mar klas aboro. kamano. Bed mos. Bedo mos.
To ka ka japuonj ondikoni ni you, you performed poor in theory kare ok ihero ti- wach Nyasaye. Mara pani nondikore ne mana marach, nodhi ndikore na perform maber. Oh, Nachuoga siari. nopusore ne.
Kiswahili be ber. A- Awach kata kodi matin. Wachane nyukta re. We wacho Kiswahili no. We wacho Kiswahili. Eh, kendo barua ni to ber Eh, to miting'o no ma mar apar gariyo we min oda no bende ong'eyo ni Eh, barua sama no. ong'iyo mano ong'i mar apar gariyo be ma mar apar gariyo be itimo eh atimo apar gariyo to kare mano in kar onego bed na mi tich moro maduong' moingo bonsa ato bonza ema e chunya nitie idwa mana bonsa eh eh eh Minot, ineno barua no nang'o? Siari ne mondo dwa lware. Siari ni to chani wach Nyasaye ne ok ohero ahinya. Ok ohero wach Nyasaye to kata ka kata ineno riyo dhoge ka wacho ni ati. Kata ne- Eh, kata ne notuowa kae. ok omera ok ibere wach Nyasaye. ne ok- Ah ah.
Wach Nyasaye abere jatelo ema ni nondikore ne japuonj marach kalam jakier. Barupe gi gi to ber. Eh, Inyalo tiyo tijno endi. eh, Tapenji, eh. Ibe isetiyo tijni maromo nade? Tijni asetiye ne ng'ato ni Tom Odege bende natiye ne wang' moro kapok abiro iro ng'ombe ka. Mm. Eh, Tom narito maber higa apar. To dakane kigar, dakane kigar ka ng'ama bonsa. Ah, ah, Ato ma kori opadore chalo mana kod magwar ma i- in magwar ma chalo ma kor magwar niya. jatelo kora ni emosetera kama bor. Chung'ane malo. Mm. To gine kasechako tich to pok imiya. Manyiso ni adhi riti maber. Nikech tijni ok aneno kober. To Aneno kineno kaka- aneno kata maber, mana kogich bade biro, ineno kaka ogich bade opong'. to kineno maber, onya ting'i ane matin ogoli ane ka oketi ane kata mondo one.
Mana adier. To Jatelo, Eh, adwa ni mondo mi ang'e ni to be isetiyo tij bonsani adier ngufu ni chalo nade eh ting'a ne wuoth koda e compound na ka mondo wang'e ane kaka ngufu ni chalo a jatelo ok ing'e ni ting' to in ok adhi ting' Eh. adhi ting'o joma kwinyi Eh, winjo eh, Mae momiyo ok adwaga na miyo jok motieko form four tij bouncer nikech gin joma pachgi lew. Kata Eh. kaka iwuoyo, Mm. nyiso ni in gi rieko moro. Nikech ka nyisi ni mondo mi iting'e wuoth koda e compound na, Eh. to winjo kichako ibago pacha ni to ing'e ni jok madhi kelo koko koda miting'o, an ok inyal ting'a. Eh. Kanyo kendo iwacho maber, Eh. lakini omera adhi miyi tich, Erokamano. adhi miyi tich.
Erokamano jatelo.
Eh, Koro duogane ka tarik apar kod ang'wen Kamano. dwe mar apar kod ariyo. Eh, eh, mondo mi wang'i ane kaka wadwa loso wechego mondo obed maber eh, kamano wadoga mondo iduog tarik manyisi no eh, mondo wang'i ane to ere kama wadwa kete wechewa eh, lakini niti iwuoyo iwuoyo maber eh. tich isekawo aneno Jatelo, kiromo tiyo tijni erokamano. kendo kata mana yie wiyi yie wiyi nyiso ni in bons adier Eh, e koro ambe walag rombega gi ang'i rombega gi ka eh. mondo eh dibo rombo no iluongo ni dibo siwe Ng'i ane rombono dhi dhi ne wadu. Rombo no ok dhi. En En aena maber. ka gin ka. Jatelo, Eh, koro an anyalo dhi. a a we pangori. Dala na ka ok pangruok. An irita ok ipangri na. Aneno ka Eh, kotini ne ondik ni Peltics. eh, jatelo, koro inyalo madho chai. Amadh chai. Madh chai.
Madh chai gi mano. Erokamano.
Eh, Erokamano ahinya. Donge Nyasaye oriti?
Yesu mondo ogwedha kuom chai. Eh, Eh, lakini ne Chudo, wa- wadhi wuoyo wach chudo. Erokamano. Gine. Tineno nyathi moa Kano nang'o? Nyathino be nyalo tiyo tij rita adier. nyathi moya kano Mm. ni tanie maber Mm. anene onyalo tiyo

Iwinjo? Kata mari Yes, to en go. en go. To nyathi charach gi kamoro adier. Some kaka ng'ama otimo psychology. Wiye mani madi. Ng'eni dil gi We telo na rieko winy gima nyisi. Be ng'e gima nyathi charach. Nyathi chani. Ka ng'iyo wang'e mos kaka ng'ama osomo psychology, Mm. nyathi cha chodo chalo gima wuotho marach wang'e tar onyalo chandowa kata gi nyathiwa man kani ok nyathiwa kata in onyalo maya in Ah, ah, donge iti ng'endo yaye in in e chunyi to dang' ibed atbit dang' achak atug kodi gi ng'ato ya I- iwi- iwinjo min oda donge iti ng'e in joma atbit nyimine gi joma yaye. ng'awo gin joma ng'awo koro ing'e ni nitie kaka onyalo biro gi rieko moro matut mar dhande mar dichwo